Yawa. Awuo oko sa to sa ng'eny kata kamano. To miduni to kawuono rach to gima litna ni miduni kata rach. An gi dichuo, an gi nyithindo, to adak nadoyo, ji to chiemo te. Awadhi. Nosenyuoma dichuo. Yesu aonge wendo malima. Bilima. No bilima kawuono onge wendo malima. Eh. Ya lakini puothani be mosina. Kata golo kata bet mana golo bande cham ni puothani bosina. Iwari gi nyathi, iwari gi wuon gi sani. Sadi. An ema adwa doyo ka kenda. We ado. Ado ng'ama odonjo ka Ang' ne ng'e an ang'awa. Awado. Kawuono iyuda ayuda an kabedo an an an nyathi ara an giyuda kabedo kawuono. Aol. Abi thagra ne dichuo to thagra ne nyithindo. Fim oketo denda kae to wuon gi to kia kata atimo ang'o. An onge ng'ama biro Timara hey! Aole puodhoni asedoyo ma nyaka dachak doyo ng'iuru te kama chako doyo to sama doyo ni ka dongo ma dewa bende onge nyuol to na nyuol kabo kawa bende chuora pok otho ei timre wewe uru ineno wang'ni kata ka dipo nadoyo Kik ng'ato kasa kata ka wuo gi bando ne wang' ndara. Kata usoma prabich. Kata omed nwa nyaka mia ariyo. We aura do. Ni suku suku. To budget to pile. Ma sama thini kia mia siling prabich, kia mia prariyo, kia mia 120, kia mia 150, kia mia 200. Aol, be sani oningo ni be ni nyathi kose gik ni nyalo rwako wuoche namba bich odhi omany pesa ne kako ng'eyo. Ka koro nyaka sani pod ng'ato doyo ni to doyo to ng'eyo ni to ng'ama dichuo to osedonjo to dwaro chiemo. Ng'ama dichuo en ni opuro to joma mon ema doyo. Nikech ng'ama dhako pok nomako kweru. Wuon nyathi. Nya ng'ama dhako pok nomako kweru wuon nyathi manade ting'e ni koka sedonjo to sa be rach. Bing'e ni en sa apar gang'wen gi dakika piero ariyo gaboro matiende ni en sa aboro gi dakika piero ariyo gaboro. Wuon nyathi. En sa winja wuon nyathi to ok adagi ang'eyo. En sa adi? Adonjo e puodho modeko. Ibiro chwanyori koda sani. Adonjo e puodho modeko kane luwore. Iwinjo ni chwo odak gi mon. An oroma. Ka koro sani e koko osedonjo. Okia ni idonjo e puodho sa adi. Okia ni ichamo ang'o. Sama iwinjo go e kokono. Bajet osiling to miya Eh, adi? usiku mani mon nyala ati wamama wanaweza. Eh. Wanaweza nini? Ne, omera.

Iwuondori mimi timo mana oko. Ana tiyo kama matek ok ayud mi- midwaro. Inyalo goya. Ok anyal wuon besen. Luyo. Wadhi baba. Iwacho ni dwa natim. Ai, makuni luyo. Kata gimi dhi chamo ot ka be onge. Nyonyo rech ma siling mia adi. Rech mar mia achiel no. Ochame gotieno, nyithindo be tanda wuo. Sani igolo ne puodho, igole e puodho. Nyadhi gem chiemo. Ang'na ge mantie kik awinj wach. Eh. Aol. Aol. ni be bire puodho to chak wacho weche moko ma nono ni kiara ji ki nyithindo tanda wuoya ipa ni ok awinjo gima iwacho kanyo min min bose eh kumene nyono na asenyono asenyono makanyo tinda nyono makala ka koro woka wan kodi gi 15 years e mariech

Aos. Eh, ni nyaka sani ni, ni min, min Basil kia pod doyo. To ng'eyo ni sani wae puodho kadhi amany kumoro abede. Min Basil. Min Basil. Eh. Winji kaka iyieno joge mane pi mayoro puodho dhi nam. Donge iwinjo gima natimo lweny manago Zaire Congo? Lweny mana go Zaire Kongo be mine weteni osepimoni e kor gweng' ka. Ok dok iwinj kata stoch e kor gweng' ka ni an ema nanego jokuoge adek kokwalo lollipop. Koro ito in ng'at achiel a- ne e abede tipo kel gimi kelo no chap chap ting'e ting'e gi sufuria te. Te ting'e ting'e gi sufuria nyithindo pod odhi modho dhok.

Nyomia rech abich to ngesa rech achiel. Koro i rech achiel ni wan kod nyithindo ang'wen plus an ang'at mar abich. Ne wakawo achiel achiel wuon mesil na weni rech adi? Be be nyomi nyomi rech adi? Ah, Nyomia ah. rech abich. Mama ma jarecha nyo nyisa ni nyo nitie kaka nyo mi rech mor ma miya mkaso chako ngesi mo nyongesa mondo nyo ni wi. Nyomia rech abich to nge- nyongesa achiel achiel nolal e dho kendo wuon besil. Koro dho kendo tinde chamo rech yago ni to en okawo dho kendo tinde lal gi nyongesa. Ting gini mondo iter ot adwa gocho ni wuon rech mondo confirm. Wuon Basil kapok igocho ni ng'e maber ni nyuol mang'eny an bende. Ne, ne min Basil. Basil ni be koro wasiluongo nyinge ndi. Wayie ni atito nwa nyuolo ni Basil. En ma min Basil.

An ka wachne ni agocho ne wuon dayo to nyaka agoch ne wuon dayo. To mere mane wan mane wasomo food agriculture, nutrition and technology science. Kendo ne wasome mana Kitui. Eh. Ni odwa keta gi gi package ni ni- eh namba jarech, jarech. Jarech. Eh. Alo madhi. Ok eyo marach mama, gochuni ma ma ma ma wuon Basil. Eh chuor Nyarongo. To nadwa mana penji kama ok eyo marach. Ni jaoda nyo kawo rech kanyo. Eh nyiketo ne rech adi miya? Orech abich ka singese achiel. Oh, sawa sawa. Gima the main thing momiyo agocho ni ah, nyongesa no lale do kendo ok mana dwa confirm kuomi kanya. KP wudu yoma ok omorgo kendo rachne KP nyathiwa ok oyie gi wach nyakono. KP otamore kabisa. Chiemo ni be koro arito ndi. Dhako to an go dala ka gi nyithindo, nyithindo ang'wen plus dakika abich mano koro ji ji auchiel. na sani. Nyarongo ni kare timore nade ma koro wach a- aserito chiemo lalo ma koro waa adhi ir merwa mondo adhi apim ne wach keja ni to an gi dhako Iwuoyo mene mene lim chode lware lo. Gima olokro nyalo kata chot ma lware lo. Ne wach nyarongo ma min Basel ni siki dawa tawi dawa dawa ma kar nyaka koro mama winje wachni. Aseumo weche ni ndi bat ma to koro nyaka mama ng'e. Mama dwa ng'eyo gima itimo na dala ka. Nyalo ng'iewo rech abich achiel lale dho kendo. Nyongesa olal. Ok timre. Ang'o matimore dala wuoda ka ma nyaka ne koko chakre min Basil go koko wuon Basil go koko. Ang'o adhi mbele dala ka yawa. To wuon Basil ni ang'o motimore dong' nyase somo nyare no kata ka kalo ka nyiri ma tituch go koni gi koni gi yawa. Nyathando pod ok ane kogo kama ber. Aneno kogo ma kama rach kata ka waye gi manyo okelo nyako ni. Ok ane ok ane gimoro amora dala na ka ok ane ok ane ka dhi wuok nan.

chunya ok mor Mm. nikech dalau kanyo tinde kwe ok awinj ka nitiere Mm. an ing'eni kaka inena ni gidenda ni kaka inena kamani tuo mar magadi nosegore ira koro ing'eni ka chumbi ochako luwo bang'e ubo mayudo dier ot kaka agora piny ang'o marach mok udunyisa gima dhi mbele dalau ka a Minwa dang' akwayi mana ng'uono. Wuodi e moola. otimo ang'o Wuodi nyonyiewo rech ma siling' mia achiel. To nyomiya rech manolal e dho kendo. Sani wuodi biro dwaro rech to sama obironi an gi nyithindo ang'wen plus an wan ji abich rech abich ne watieko. Ma dalana ka ibire gadi mikwana ang'wen nikech an dala ka ang'eyo ma nyithindo ariyo. Machielo kopogore gi mano. Wuon Basil yo. Wuon Basil. Ee wachane mam. Adwari malo ka ok ane ka chunya ber ahinya nyako ma nyarongo ni. Chunya ok awinj kamor. Bi ane awuoye kodu. Aneno kudhi nega dala kama Wiye choya. gi kilo motore chak ibiro ibedo but mama ka kendo kar kelo na chiemo to in ibiro ibedo ka in ipima pima wiya ichalo mana gweno mamanyo kuma dwa toko Wuon Basil, chiemo mane wan godo ema norumo. Koro chuna ni nyaka bir mama ka mama dang' konya gi chiemo moro mondo wakony. To dang' wakony godo wuon Basil. Kata sup kende mana ting'o wuon Basil. mama sani kuma ochumi ochomoni adwa kata we pidho guok ma kata gwen adwa adwa chamo gwen te kata paka ok adwa pidho lwang'ni ok adwa kata nene ot kata olele kata olwenda gigo gigo sani biro dhi ng'ado suru nyako ni nyaore e chiro apani ing'eyo ni min jarifu uso rech nyaore rech ma siling mia adi mia achiel to mama cha kawuoyogo to kora ni omiye rech adi abich to ngese adi achiel To kosengese achiel, to koro kosebiro ka otedo, to rech okel adi? Abich. Koro ka penjo achiel, nyongesani to wacho ni olal e dho kendo. Hey! E dho kendo. Dong'inyo kata gino bwogo nyaka mama. Mama umbe mungeso wach. Koro rech ok nyal lal e dho kendo. Ineno ka Kore ma penjo ni ya mama. Nani ng'alenga dong nakweri. Ungeso Dong wach. nakweri. Mama wacho ni ni kwera. Dong ineno ka dhako ni dwa pamo lembe ka twabedo. Mama ni kwera maber. Koro e achiel kata ng'ato biro go. Mama wuoyo. Ojwala. Wuoguru oko, wuoguru oko, wuoguru oko adich kod wuoko ka meru ne wuoko mana sani. Makosa motimo mokuongo. An koro adok ne merwa. Mama rumo tirumo. Kwa ng'wono wuon Basil. Ah, ah. Ne. Rech olal e dho kendo to itamori. Wuon be silani chiemo kitedo nyaka ibil kata ka sup otuche ya wuon be Mama ma ok silani. denda, mama ma ok denda, ma ok Nonga denda, bende ma ok nochumi denda, rachia. mama. Wuon be silo keta gi stress moko anya kata mana kata kabila achiel kende en mana Iparo ni lweny. nyathina ne osebedo Hey. nadi? Kosi wuon in mede dak? Ipani stress no kata ka ketie nyajo moko iweni ni bedi. Ero, ero. Mama kone. Ne, ne, ne, ne, gola uru nyithinde go oko ka obi kae ki odhi kadhi asani. An ok ma ok ninde dala na, ma ok ninde dala na. Nyithindo kende nyuolo nyithindo. Niwe ni mama, niwe ni mama gi support. Mada yie ni wudi kwano chiemo imbe fwenye sane ni piny tek ya wani in bende To koro ka in bise wacho gi dhogi ni piny tek. Ang'o ma mondo in be koro ing'e ni piny tek nikech ing'e maber ni sani magadi ng'ado ndara ka Magadisu. Obiro ka gi tiende. Chumbi wuok Dodoma. Biuru ka. Ng'ado ng'ado feri. Eh. Osungu. Kora penjo unia. Ni chal gi joka chondo ma onge pogo. Nyathini chal gi joka chondo ma onge pogo. Ineno, mama koro we wawach wach moriere. Wadwa ni wawacho gik moko final nikech tinde ok wa nyithindo wa joma dongo. Wer rumo to warumo. Ne. Kanyo mera. Mama. Ne. Nyiri matinde ma sani gin akweri ni masuko wi ma koke bor ma Makado, suko wiye makado. ma kado wiye Ma pidho koke. gino sugadi Ma pidho gino koke. sugadi gino Ma timo sugadi makeup. Ma gino mawuon e sugadi. makeup. gino sugadi gino Aluf ariyo, koro aluf aluf ariyo. ariyo gi mia achiel. Oduma sani miya Eh, miya Aol. cham dala ka dala ka ndala di. ng'wan rie, ng'wan

Luyo mama osewacho. Wore ni a mama. Japo ni wakawo go higa. Eh, higa paga bi to yuda ka sida kike pre. Dala ka ok ininde. A ok ininde kethora marach ka wuono chuny ochwanyore. Dala ka ok ininde. Bi. Hey, to dala na kano ket ni ango nyapolo kinyon ya wata tek mana ya made ya wako ni tina ina mera mera da kuria mbago yo lunga made made ngeny mokin mi kuongo lunga made nyaka mine no nyi no nyu mi go mana mana made beselwe ute mona kamano da ke beselwe ute mona bi chop gi kwe mona no ni pinya godo ba ute mona kamano kata ino gond kodi kapo gonde kodi no bi

Omiyo ing'e gima timore. Ok ang'eyo mana kikona. Wuon Bethel nomiya pesa ni mondo anyiew chiemo. Nanyiew rech abich nongesa achiel achiel olal e dho kendo. Achiel olal e dho kendo. Koro wuon Bethel riemba ni mondo adhi ot omiya ma nyithindo ariyo modong' odong' godo ang'e na ng'ama eh, timore wuon Bethel. Mano mar wang' nutie kode sawa. Dhi. Mano me Josayie to miya ma nyithindo. Victor we odhi. Omejo, omejo. Majo in bende pane iriemba kata law maselokong kaka namon e puodho gokinyi. Ido bere bere riembi gi nanga jomoko ne riembu tu. Bro eri mama no bi kweni en mar adi dala ka. Okrach ang'enu biro mana gomba. Bi beti wa gombo gi ndi iga ka iga nyombo. Ana nyombo iga ka iga bi. Bi. Bi yo.

Neno ka kore neno sani ka in miywago in iting'o kendi ma ng'ama okoni ni mondo ikel laira ka bi neno ka an maomo. Oh, eh? We. Eh? We adong e koro gi kwe. Ah sani kode ni mabiro gi machicha ma sani oloth e puothe ka. Koth ma chwe ni. Ah omboga. Apo. Atipa. Osuga. Osuga. Ah kata be ni neno budho ma nya pidho ka ni it budho. Ol kuoma. Kata misambo be ka chwelo ni achiela kamata ole. Hey! Mok Dendi wadhi- nyaka lodhi. mok wachame kata gi rech Ah, rech ok icham, rech nigi tuo ma rech. nyathini nyalo dhero ng'ato Ma rech. Kogno pok Ah, ah, iwuoye. ndong' awinjo kiwacho kata ni aluf ariyo. Alu- eh, alufu ariyo gi mia achiel kogno pok iwuoye Oh, Nyathi merwa, nyakwar merwa, wan diere mane wabiro to mana kada mineno ni. Donge ineno ka ndalogi me mana kada, kada ka dhako osesuko, awach orumo. we yamo kudha gi sufuria kenda owuon Tedi. Okombe na owuon. Tedi. Agwata na owuon. Kik iketorie gik mineno ng'ato choko nyithindo ang'wen jirani to nyuolo go moko kwan. To. Ah, ah, Ni mane nyaka amany mine Ozumni mondo awuo kode. Amany ne Ozum nyako moro kanyalo dak. Ozum dhi dak Misumba. Ikonya, mane kes mane chanda. Ah, nyako no nyona nyona Odhi- odhi adhiya kono bodhi orome gi modo ma- awinjo ni iluongo ni, ni piny luoro oluore gi En mago be bende ogonde go. eh obed gondo kata kata ka en nyamgondo mane kelo mwandu dala ka Nyakono nyaka donj kaka dan pesa olal e lwete. Kata an pesa gwinyi usiku gwinyi. Dongi ka na mie ma mie. Koso magi nyiri moko ma wuotho gi jin ka. We mondo agine ne. We mondo kora donj ot mondo. Hmm? Ane kaka nyalo chapni ane weche na mag jikon gi tedo. Tedi. Tedi ambi tedi wacham kod nyathina. Eh mama ane nanga mogo lo nanga. Eh, Bed kata gi nanga chiel miluongo ni wash and wear but chiemo pile. Eh. Kaka in onge neno. Eh. Ma gima ok landi ji te neno. Yaani kiwuotho duk to iyieng' donge ji wacho ni winjo maber. Eh. To eh nanga timo ne ji ang'o? Oh. Wadonj ot mondo alos mogo. Alos mogo. Nichicha na omo kanyo gi rech achiel mane ochamo dong'no. Adwa twego kendo sani.